Әйе, кешенең кешсез чагыннан файдаланып күберәк, әйме? Әлбәттә. Аның кайгысы хәсрәтеннән. Ә менә этно дигән сүз өстәлгән монда. Э, монысы нәрсәне аңлата моның? Монысы инде аңлата, э, бу кешеләр турыдан туры теге финанс яктан кесәләрен тутырмайлар, ә шулай ук э, бүтән халыкның тарихын, мәдәниятен урлап яки бүтән халыкның этник потенциалын кәметеп, ассимиляштырып, э, үз халкының эченә кушу белән шөгыльләнәләр. Мин шулай дип әйтсәм була инде. Ә нигә мародерлар? Бу теге урлаучы гына түгел, чөнки мародерларны без беләбез, алар теге э, кешеләрнең көчсез вакытында, теге ниндер кайгы, кайгы вакытында әйе кулланалар, то есть кешенең теге каршы килергә көче булмаган вакытта кулланып, үз интереслары өчен ә, ниндидер ә, мәсьәләләрне караклашалар дип әйтәйем. Без инде этномародерларны дип әйткән вакытта мин шул ук Башкортстанны искә тотам. Ә, Ния алар менә ә, ягъни андагы ә, татарны башкортлаштыру сәясәте белән шөгыльләнгән, татар мәдәниятен ә, башкорт мәдәнияте дип күрсәтүчеләр һәм ә, татарны бетерер өчен балаларны башкортка әйләндерүче кешеләрне мин этномародерлар дип атыйм. Ния мин аларны шулай ук именно мародер дип ә, ә, әйтәсем килә, чөнки алар теге Безнең сыман, менә сезнең әле эфирга килгән сыман теге фикер алышып кына әйтү түгел, ә алар административ ресурс кулланып, дәүләтне акчасына кулланып, үзләренә альтернативы булмаганлыгына кулланып, шулай иттереп э, үз сәясәтләрен алып баралар. Ягъни аларга альтернатива була алган булса, э, шулай ук Ә, монда дәүләт үз күсен ә, үз кулларын тыкмаган булса административ ресурс кулланылмаган булса без ул вакытта ул кешеләрне шулай ук мародер дип әйтмәс без аларны безнең ә, фәнни оппонентлар гына дип әйтер идек ягъни аларның карашлары бар и безнең карашлары бар но ләкин безнең карашны анда үткәреп булмай башкортстанда кызганча каршы татарны кысалар ә, бу кешеләрнең инде ә, карашлары фикерләре ул уже мин инде теге аларның караш кына түгел ә дәүләт Нең милли сәясәтенә әйләнсен, әйләнгән дип әйтер идем. Һәм бу очракта минем бик күп-күп, ничек дип әйтәйм, күрсәткеч үрнәкләр дә табай алам, ниндер исбатлай да алам. Бу теге туры гына сүз түгел. Сез бит инде тулы бер, ничек дип әйтәйм, дәүләт дип әйттегез әйме, тулы бер зур бер республика җәмгыятеннән чыктыр менә шушы этномародерлыкта әйтүегез, бу инде фактлар, димәк, бик ышанычлы, бик дәлилле булырга тиеш дигән сүз. Әлбәттә, әлбәттә, менә ул көн саен э, безгә яңа яңа фактлар килеп тик тора. Мин даже менә кайсы факттан башларга да аптырап торам, чөнки Менә алдан да үзем ярдәм итим әле. Менә безнең э, әгәр инде татар телен диалект итеп калдырганнар икән, моны мародерлык дип әйтеп буламы сезнең күзегездә? Әлбәттә, чөнки э, тагын бераз әйтәсем килә. Менә э, 20 ел элегрәк әйбит, 30 ел элегрәк менә шул ук татар телен, башкорт телен төньяк-көнбатыш диалект дигән сүз ул Ничектер дип әйтәем, фәнни дөньяда гына барган әйбер иде. Без инде анага көлеп тә карый идек, теге аптырап та карый идек, ләкин анага ничектер ачуланырга авыр иде. Ни ул кешенең э, фикере була, без аның белән килешә алабыз, килешмәй алабыз. Ләкин хәзерге көндә аның белән бит дәүләт шөгыльләнә. Шул ук аны менә бу идеяны алга тартучы ул бит э, фәнни теге филологлар гына түгел. Аны беренчедән бөтен дөнья башкорт корылтае алга тарта, ә ул инде ярым дәүләт оешмасы. Без аны иҗтимагый оешма дип турыдан-туры әйтә алмыйбыз. Икенчедән, Аны Башкортстанның Мәгариф министрлыгы алга тарта ул идеяне. Мәсәлән, анда бу конференцияләр генә үткәрелми, ә менә 20 нче елның азагында алар 22 район, татар районнары дип әйтәем, әлбәттә, бит андагы эшләгән башкорт теле укытучылары белән алар уже зур-зур семинарлар үткәрәләр, ничек Ә, шул төньяк-көнбатыш диалектны менә бу районнарда кертергә татарлар арасында. Ә, аннары ә, монардан башка, бу диалекттан башка мин күп әйберләр әйтә алам. Мәсәлән, шул ук татар районнарында башкорт милли үзәкләре ачалар. Менә Иллеш районында 19 елны ачтылар һәм быелны 20 елны Туймазы районында. Бу бөтенесе дә ачтылар. Шул ук болар бөтенесе татар районнары, бөтенесе дә Татарстан белән шик. территорияләр. Һәм шул ук вакытта, э, менә хәзерге көндә әйтә алам, Башкортстанда 5 э, башкорт милли мәдәни үзәк бар. Шул ук вакытта татар милли мәдәни үзәк ул бердән бер генә. Һәм шул бердән бер милли үзәк тә ул бик авыр авыр хәлдә хәзерге турында. Ул Бүзәк районы, минем туган районымда урнашкан. Ул элеккеге вакытта Килем авылында урнашкан. Менә безнең э, күренекле Килем авылыннан күренекле безнең муфти Салим Гаритев килеп 19 гасырдагы андагы Килем авылыннан безнең Бат Татарстанда яраткан җырчыларыбызның берсе Филүс Кагиров чыга. Менә шул авылда бердәнбер милли мәдәни татар үзәге бар иде. Аны да шул Тевкилев сараеннан чыгарып, Тевкилев сараен уже юкка чыгарып бетереп, аны Бүздәк районы райцентрына чыгардылар һәм шул вакытта да аның хәле бик авыр ул милли мәдәни үзәкнең. Һәм шул вакытта акча мәсьәләсе белән чыксак та, ел саен Башкортстан дәүләте зур-зур грантлар бирә, шул ук телне, мәдәниятне алга үстерүдә һәм аның 90 беренче елны 100 проценты дип әйтәйек инде почти башкорт теленә бирелгән и калган елларына аның 90 проценты башкорт теленә бирелә татарга 2 проценты гына бирелә менә мәсәлән бу үткән елны туган телләрне үстерү грантлары 80 миллион шул 80 миллион 30 миллионы безнең күренекле ничек дип әйтәм Җырчы Элвин Грейга бирелде 30 миллион, 50 миллионы калды менә милли-мәдәни оешмаларга, менә шул милли-мәдәни оешмаларның 50 миллионы, 1 миллионы гына татарга бирелде, ягъни бу 2 процент. Менә мин шуңа күрә ел, ел ә, Татарстанда татарлар мин исегезгә төшерәм, ул 30 процент, 30-35 процент. Теге иң теге кечке белән алсак 30 процент, күбрәк алсак 35, менә шул 30-35 процент халык санына 2 процент акча бирелә. Һәм шундый-шундый әйберләрне мин бик күп әйтә алам. Ягъни анда шул ук субсидияләр бирү милли мәл оешмаларга шулай ук анда башкорт корылтаена 13 миллион бирелде менә быел татар мәдәни мөхтәриятне 200 мең бирелде бу инде әлбәттә шулай ук күрсәтә сәясәтнең башкортстанда ничек баруын бу инде халык саны нисбәттән чыгып әлбәттә но мин аны халык саны белән генә бәйләмәс идем бу халык саны ул ничектер аларга ниндер мобилизация факторы гына бу инде халык саны алу беткәч тә бу сәясәт дәвам итәчәк без монага ә, ничектер үзебезнең каршылыгыбызны тотмасак. Ки халыкка аңлатырга кирәк, кешегә аңлатырга кирәк. Менә ә, ул бит шул ук районнарда, Башкортстандагы татар районнарында, шәһәрләрендә алар үз э, мероприятиеләрен, үз сәясәтләрен алып барганда, алар бит кешене чакыралар. Халыкның күбесе аңлап та бетми, нәрсәгә килгәннәр. Э, менә мин э, күп кенә кешеләр белән аралашам. Э, миңа да кешеләр үзләре дә турыдан-туры анда катнашкан кешеләр сөйлиләр, бүтән кешеләр дә алар белән таныш. Кешеләр уйлыйлар, ну менә безне чакырганнар, анда ниндер концерт, нәрсәләр сөйләделәр, кеше аңлап та бетми. Ә шул вакытта бу кешеләр, э, бу этномародерлар дип әйтәйек инде, бу мероприятие халыкны тутырып, залныларны тутырып, алар инде ничектер теге э, телевидение аркылы, э, мәгълүмат чаралары аркылы шундыйдыр ниндер бер рәсем күрсәтәләр. Менә халык күп, алар безнең сәясәтебезне хуплыйлар, алар безнең Эшебезне мактыйлар, менә алар безнең яклы, шуңа күрә безнең эшебез дөрес дип шулай дип күрсәтергә тырышалар. Бу хәзерге көндә менә мәгълүмат Э, дөньясында дип әйтәйек инде бит мәгълүмат хәзерге көндә без мәгълүмат дөньясында яшибез менә э, бу бик мөһим әйбер именно мәгълүмати яктан пропаганда яктан мынага каршылыклар тудыру бу теге ягъни атала контрпропаганда дип э, менә Әле бер ун-унбиш ел элегрәк, менә хәзерге көндә мин тоже бу халык саны алын вакытта кешеләр белән аралашам, Башкортстанда да, Татарстанда да. Сез үзегез Башкортстаннан бит, Башкортстаннан, әйеме? хәй, Бу Үзәк, теманы бик Үзәк яхшы районнан беләсез, мин әй. турыдан-туры беләм. Әй, Кайбер кешеләр әйтәләр, ну менә унынчы елны, икеменче елны, 2002 елны халык санын алган вакытта, Э, ничектер икенчерәк иде тегеләй былай иде деп мин әйтәм хәзер вакытта сез уйлаңыз хәзер интернет бар ягъни утын ун ел элегрәк шулай интернет бар но ул вакытта ун ел элегрәк э, интернет белән бик әз әз кеше шөгыльләнәдер күпчелек кешедә телефон мондый шалтыратыр өчен генә иде компьютерлар бик әз иде ә хәзерге көндә беркемнән дә бер әйберне саклап калып булмый менә ул э, кешеләр бит этномародерлар дип әйтәгез безнең татар халкын яратмаган кешеләр мин турыдан турына әйтергә тиеш алар татарофоблар дип әйтсәк тә була бит алар бит э, элеккеге вакытта менә шул административ ресурсын кулланган вакытта алар яшерен генә үз эшләрен алып бара чөнки э, мәсәлән гәзит бара бит гәзитләрнең күпчелеге яки дәүләт гәзите ул инде анда әйбер турында язмый ягъни дәүләт гәзите булмаса оппозицион гәзит булса ул бердән бер була башкортстан эчендә алар әз-мәз генә мәгълүмат чыгаралар халык белми хәзер бөтен әйберне интернетта кеше күрә интернетта бер әйбер дә яшереп булмый Син сөйләгәнсең, нәрсәдер, кайдадыр күренгәнсең, сине уже интернетта чыгалар, шуңа күрә халык моны белә, и халыкка моны аңлатырга кирәк. Мин үзем э, ягымнан әйтәсем килә, без менә тырышсак, татарлар әйбәт, татар милли интеллигенция, Татарстан әлбәттә, чөнки элекке вакытта кызганычка каршы Татарстан бу эштә катнашмыйдыр. Мине хәзерге көндә нәрсә генә шатландыра, Татарстанда карата монага караш үзгәрә башлады, бу мине э, бик шатландыручы әйбер. Әлбәттә, бу әкрен бара, кайбер кешеләр аны аңлап та бетми, но бара бу процесс, теге э, Гегель әйтмешләй, Э, крот истории роет хорошо, но роет, но роет хорошо дип әйткәннәр инде бит. Шулай ук, ягъни без тырышабыз, әкрен генә чыкыйбыз, казыйбыз, ләкин безнең эшебезнең уңышлары күренә. Э, без менә аңлаткан вакытта кешеләр аңлыйлар һәм э, ул вакытта аларның карашлары да монага үзгәрә. Менә ягъни шул ук Тәтешле районында бу этномародерлар бик зур эш алып баралар иде. Анда менә безнең күренекле дини Ә, ш, ә, тарихчыбыз, шәхесебез Гали Чокырыйны башкорт дип күрсәтергә тырыштылар, ә бит. Андагы телевидение аша да эшләтеп карадылар. Без менә бер-ике тапшыру эшләдек, телевидениедә дә чыкты. Монардан соң менә без карап чыгып карыйбыз контакт челтәрендә, контактеның инде бит Тәтешле районының үзләренең район челтәрләренә, төркемнәренә. Күрәбез, халык анда турыдан-туры менә именно гади халык, әйтәем. Интеллигенция түгел, укытучылар түгел, Э, э, милли э, эштә активистлар да түгел, ә гади халык турыдан туры әйтә. Сез менә бу эш белән шөгыльләнгән кешеләр, сез ялган эш белән шөгыльләнәсез, сез халыкны алдыйсыз. Һәм шундагы райондагы менә бу Гали Чокырыйны алып барган директоры ул вакыттан да имам да бит, ул кеше, ул абзыйны мин аңламыйм, мин белеп бетмәйм, ул акча өченме яки үзен аңламаган өченме менә бу башкортлашу сәясәтен алып баргач, аны нык иттереп анда Э, критика бирделәр ягъни алардан да куркып уже ул ничек дип әйтәйем уже э, уже сөйләнә дә башладылар уже теге ничек дип әйтәйем халык арасында үзен дискредитировать итә башладылар менә мин менә нәрсәләрен күрсәтәм халыкны безгә әзрәк булса да ачтырырга кирәк менә э, бездә халык татар халкы ул бик кызганычка каршы әйбәт ягы бар аның ул бик тыйнак та теге ничек дип әйтәйем әдәпле ләкин кайвакытны әдәпсезлек әдәплек ул бик кирәк иманлык та бик кирәктер түгел чөнки син үзеңнең Интересларын, хокукларын яклаган вакытта син әзрәк батыррак булырга тиешсең, кыенсынып торырга тиеш түгелсең. Юаш булсаң басарлар, ди. Әйе әле.
Дөньядагы бөтен этник конфликтларны карагыз, ул менә гел шулай барды. Проблема җыелды, җыелды, җыелды, җыелды, аны беркем чишмәде һәм бермәлне шартлады. Гел шулай була ул. Бу ут белән шаяру дигән кебек. Әлбәттә, әлбәттә.
Һәм шул ук вакытта Башкортстанда татарларга карата шул ук милли интеллигенция, башка милли интеллигенция арасында Мин белмәем, аны тоже алар аңлап бетмәйләрдер, бәлки шулай каршылыклы мифлар да туыла. Мәсәлән, анда бик зур миф ул, татар халк, халык чын халык түгел, ул ясалма халык, мәсәлән, беренче миф. Икенче миф, татарлар алар сатучы, мошенник, ә менә башкортлар алар гаскәри халык, алар батыр халык, татарлар хәйләкәр һәм куркак халык. Һәм аннары татарлар безнең бөтен тарихыбызны, мәдәниятебезне урлады. Бу нәрсәдән начар? Бу беренчедән татарны кимсетә, Икенчедән, бу ниндидер теге, ничек дип әйтәем, бер милләтнең икенче милләтнең өстендәрәк торуының ниндидер фашистик идеологияне үстерә. Бу бит тоже куркыныч әйбер. Менә мин шуның турында сөйлим. Мин үзем этнолог, минем менә шул әйбер нык борчый. Үзем Башкортстаннан булганда вакытта да мин үзем менә мин монага теге ничек дип әйтәем, менә без Татарстанда яшәүчеләр Кытайдагы мәсәлән анда уйгурларның проблемаларын ишетәбез. Ну, әзрәк уйланып та куябыз. Ну, безгә чиктер ерактагы җир кебек. Ну, бар нәрсәдер анда Африкадагы сыман. Үз проблемалар.
Әйе, ну, безнең вроде кагылмый. Ну, Башкортстан безнең яныбызда. Шулай. Без аннан чыгып китә алмыйбыз. Монда ярты Татарстан, Башкортстандагы яки халык, яки андагы ниндер туганнары, дуслары бар. Без ул проблемадан бер кайда чыгып китә алмыйбыз. Ул безнең яныбызда яши. Шуңа күрә без теге элеккеге Сәясәт белән барып, күрмибез, белмибез, өйрәнмибез, каршы килмибез дигән тормыш белән яшәп булмый берничек тә. Менә безгә шуны аңларга кирәк. Һәм бу хәзерге көндә безнең Татарстан эченә дә уже ишегенә кага башлады бу проблем. Татарстан да үзенең эчендә генә саклана алмыйчак, чөнки турыдан-туры бу сәясәт монда да кагыла. Ильнар әфәнде, менә безне тыңлаучы, янә радио тыңлаучыларыбыз хәзер, боларны тыңлап инде ничек дип теге күз алдыннан пәрдә бераз гына төшкән кебек тоеладыр. Шулай да әле аңлап җиткермәүчеләр менә бу мәсьәләне. Ничек инде? Башкорт җөмһүрияте булгач, республика булгач, әйеме, алар инде үз сәясәтләрен алып барырга тиешләр, милләтләрен кичәйтергә тиешләр, э, саннарын арттырырга тиешләр. Бу бит инде һәр милләтнең үзенең э, гадәти процессы кебек тоела бит инде. Шулай бит инде. Без дә ул эшне эшләргә тиеш. Э, менә алар шулай уйлыйлар икән инде Сез аларга нинди киңәш бирәсез? Мин мин берчә бер киңәш бир идем. Сез Башкортстанның этник э, ситуациясенә карагыз. Менә ягъни Татарстанны без чагыштырсак, Татарстанда ике зур милләт татар һәм урыс һәм иң татарның э, монда халыгы күпчелеге соңгы менә халык саны алганда 53%. Әзер көндә мин уйлыйм, күбрәк тә чөнки Татарстанга күп татарлар күчә. Но яртысыннан күбрәк татар. Шуңа күрә монда Татарстанда бер милли сәясәт алып бара, татарга карата. Чөнки урыс халкының инде милли проблемалары у хәтле көчле түгелме, ягъни мин күп юктыр да дип әйтә алам, чөнки алар өчен Рәсәй дә кагыра. Шуңа күрә без тулысынча 99 процент көчебезне татар мәдәниятен үстерергә бирә алабыз. Ә Башкортстанда бит анда өч милләт иң күп, э, татар, башкорт һәм урыс. Алар бер-берсе дә примерно бер пропорция, өчтән бер, даже башкортлар әле татарга караганда кәмерәк. Һәм шул ук чувашлар да, марилар да күп. Татарстанга карата Башкортстанда чувашлар да, марилар да күбрәк. Менә теге халыкны саналганда. Шуңа күрә Халыкның нихәтле күбеле шунага карата милли сәясәт тә каралырга тиеш. Хәм икенче момент, Башкортстан баштагы мәне андый түгел иде. Баштагы мәне Башкортстан, ул башкортларның яшәгән күп территория. Ләкин егерме икенче елны анда Уфа губерниясен татарлар яшәгән территорияне куштылар. Ә Уфа губерниясе баштагы мәне Татарстанга кушылырга тиеш иде. Ягъни Татарст Башкортстанга кушкач, татарлар саны күпкәч, Монда сәясәт тә икенче барырга тиеш. Менә мин мисал өчен китерәм. Мәсәлән, Чувашиядә 67-65 процент чуваш, анда бер милли сәясәт. Татарстанда яртысыннан күбесе татарлар, бер милли сәясәт. Ә Дагестанда менә, мәсәлән, 14 милләт, сез анда нәрсә уйлыйсыз, анда бер милләт өчен генә сәясәт алып барып буламы? Юк. Анда 14 милләт, аның күпчелеге анда 5 иң зур милләт, менә шул 5 милләт өчен, санам анда акча да бирелә, мәдәни яктан да, Э, иҗтимагый яктан да әйбәт. Бар анда мәсәлән Карачаево Черкесия, Кабардино Балкария. Анда ике милләтле республика. Шулай ук Башкортстан да хәзерге көндә ул де факто дип әйтәк, ике милләтле республика, башкорт һәм татар. Мин урысны карамыйм, чөнки урысларның э, Рәсәй эчендә э, тулысынча хокуклары сакланыла. Шулай ук сәясәт алып барылырга тиеш. Бу теге башкорт өчен генә түгел. Менә башкортлар яшәсә инде бу территория күпчелек. Әлбәттә, алар өчен генә кайгырып булыр иде. Әле безнең Татарстанда татар Татарстан халыклар ассамблея саена бөтен милләтләрнең, кечкенә милләтләрнең дә мәнфәгатьләрен кайгыртырга тырыша һәм алар белән дәүләт дәрәҗәсендә эш алып барыла. Безнең бу яктан да безнең сөйләшүләребез алдагы тапшыруда дәвам итәчәк дип. Ну, ай менә мин кече генә мисал әйтеп китерәм. Менә безнең кайбер башка дусларыбыз татар теленең дәүләт статусын кайтарырга э, каршы Башкортстанда 79 елга хәтле Башкортстан конституция буенча татар теле дәүләт статусында. Ә без әйтәбез, ә нигә сез каршы? Алар аңлата алмыйлар. Гадел, гаделлек кая монда? Кая монда тигезлек? Татарларның саны Башкортстанда башкортка карата әзрәк түгел, күбрәк. Ния татар теле дәүләт статусы боларга алырга тиеш түгел? Әлбәттә алырга тиеш. Дәүләт статусын алса татар теле, безнең бөтен проблемнар чишелер иде. Менә шунардан, менә шундый адымнардан бу проблемаларны без чишә алабыз. Ә менә бу проблемаларга без башны якка, э, теге башыбызны җиргә сакласак, карамасак, әлбәттә инде менә э, конфликтка да китерергә мөмкин.